Lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae lleoliadau gwaith yn ffordd wych o gael gwell dealltwriaeth o'r sector iechyd a gofal cymdeithasol, a gallent rhoi profiad gwerthfawr i chi wrth wneud cais am swydd neu gymwysterau a chyrsiau yn y dyfodol. Gallent rhoi cyfle i chi ystyried llwybrau gyrfa gwahanol a'ch helpu chi i wneud dewisiadau gwybodus ynglŷn â'ch gyrfa yn y dyfodol. Gallent roi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau a roi'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn y dosbarth ar waith gan helpu i feithrin eich hyder. Gallent roi hwb i'ch cyfle o gael gwaith yn y dyfodol a rhoi cyfle i chi rannu eich sgiliau a'ch gwybodaeth chi. Yn bwysicaf oll, gallent rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol positif i ddiwrnod rhywun. Paratoi ar gyfer eich lleoliad gwaith. Mae'n syniad da dysgu rhyw ychydig am y lleoliad, beth mae'n ei wneud, pwy sy'n cael eu cynorthwyo, lle mae'r lleoliad, anghyd a'r amser pan ddisgwylir i chi ddechrau a gorffen. Efallai yr hoffech ystyried a chynllunio eich taith i ac o'ch lleoliad gwaith. Pan fyddwch ar leoliad, bydd mentor yn cael ei ddyrannu i chi, hynny yw, rhywun sy'n gallu rhoi cymorth ac arweiniad i chi. Gall fod yn syniad da ffonio a siarad gyda'ch mentor ychydig o ddyddiau cyn eich lleoliad, gan y byddent yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Argymhellir eich bod yn dod yn gyfarwydd gyda Chod Arferion Proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae'r cod yn chwarae rhan allweddol o ran cynyddu ymwybyddiaeth o'r safonau ymddygiad ac arferion a ddisgwylir gan y proffesiwn. Bydd gwybod am y cod yn eich helpu yn ystod eich lleoliad, ond bydd hefyd yn helpu pan fyddwch yn gwneud cais am swydd yn y dyfodol. Sut i gael y mwyaf o'ch lleoliad gwaith. Byddwch yn ddibynadwy ac ar amser. Gwisgwch ddillad priodol, cyn lleiad o emwaith ag y bo modd a gwisgo esgidiau call. Dilynwch y rheolau a'r canllawiau iechyd a diogelwch. Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd gyda'r polisi amddiffyn. Bydd hwn yn ei gwneud yn glir beth mae eich lleoliad yn ei wneud i gadw'r bobl y mae'n cynorthwyo yn ddiogel rhag camdriniaeth ac esgeulstra. Dilynwch fesurau rhwystro a reoli heintiau, megis gwisgo dillad amddiffynnol fel menig, ffedogau a masgiau pan fo gofyn am hynny. Parchwch wybodaeth gyfrinachol. Peidiwch â rannu hyn gydag unrhyw un y tu allan i'r lleoliad nac ar y cyfryngau cymdeithasol. Peidiwch â phoeni. Bydd y pethau hyn i gyd yn cael eu trafod gyda chi ar ddiwrnod cyntaf eich lleoliad. Cofiwch, na fydd unrhyw un yn disgwyl i chi gofio a gwybod popeth. Gwnewch y mwyaf o'ch mentor ac aelodau staff eraill. Byddant yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau a rhoi cyngor ac arweiniad. Os oes gennych unrhyw broblem gyda'ch lleoliad, yna siaradwch gyda'ch mentor neu rhywun yn eich ysgol, coleg neu lle rydych yn cael eich hyfforddiant. Bydded yn gallu helpu i ddatrys unrhyw broblemau. Os na allwch fynychu'r lleoliad am unrhyw rheswm, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael eich mentor neu reolwr y lleoliad wybod. Mae lleoliad gwaith wirioneddol yn gyfle gwych, felly gwnewch y mwyaf ohono! Byddwch yn cyfarfod pobl hynod. Cofiwch bod cymryd yr amser i siarad gyda a gwrando ar bobl yn aml yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i'w diwrnod.